N zaŋla kpɛŋ ŋo ka yɛli ni n nini tiɣiya paasita kpamba ban zaaha bɛ kpɛ ŋo ban di naan tooi tum tuun shɛli ni yɛn tum ŋo galisiya kpɛ ŋo pam amaa yi yihila mani ŋun nyɛ yi bia ŋo ni n zani n tubili n tin ya di zuɣu yɛn niŋlimi n ti yini n ban nyɛ n ba nim ŋo

Dan dɔɣiri kpamba tooni yɛli ni nintaɣiya yin ʒili ma ʒishɛli ŋɔ zuɣu domi nyɛ ka n nyɛla bia amaa ka yi lihi ni di simdi ni n zani kpɛŋŋɔ ka ti tɔɣisi ti Duuma Naawuni yɛligu n-kpaŋsi taba saha ŋɔ di zuɣu yɛn suhimi ka ti karim ti Duuma Naawuni kundi ti yɛn karim laa Naawuni kundi yaɣa dibaayi mi yɛn sula ti zaaha ka ti yiɣisi zani zuɣusaa n-zani ti naba zuɣu. Ti yɛn karinla kahigibu suurili pinaanahi, kalinli pinaata nti paagi pinaanahi. ni Azaaya surili pihinahi ni yini kanli pinaata amaa nabuwa ni ti karinla kahigibu surili pinaanahi kanli pinaata ti paagi pinaanahi di ni nyɛ ti yɛn daŋ karim shɛli pumpɔŋɔ chɛla ka ti wum tutuma naawuni kundi ni yɛli shɛm
kahigibu litaafi suuri pia ni anahi kanli pia ni ata n ti paai pia ni anahi Ka n daa wum ku ko shɛli ka di yi zuɣusaa na yɛri ma, Sabimi ŋɔ pumpɔ ŋɔ zaŋ chɛna. Ninvuɣ shɛba ban doli ti Duuma hal ni bɛ nyɛviya tarigi mali alibarika. Naawuni shii kasi yɛliya, Di ni nyɛ shɛm m-bala, bɛ shiri mali alibarika, bɛ vuhi bɛ tuma jɛlinsi. ka bi tuma maa shɛhira ni doliba pia ni anahi ka n daa lihi nyɛ sagban piɛlli ka so ʒi di zuɣu n ŋmani daadam ka pili salima nam zipiligu ka gbubi bɔri dirili o nuuni amen amen yaan ti duma naawuni zalla kudurona a bɛ gahinda bɛ a tooni saha ŋɔ ti yɛn wumla a kundi yɛligu ka ti suhuri ni a zom ti yino kam zaaha nambɔɣu yɛli ŋmɛsiri shɛli kam zaa din bɛ ti suhuri ni din yɛn chɛ ka yɛligu ŋɔ ku nyɛ dooshee dɔni zom ti nambɔɣu ka nyaŋli ti ti Yisa Masia yuli zuɣu. Ti mi ti dim ŋun nyɛ Shintani o ni bi bɔri ni ti taɣi ka di wahala zuɣu o zaŋ yɛla pam kana ti biɛhigu puuni ni ti zaŋ ti zaŋsim niŋ di ni ka bi wum a yɛligu nyaŋmili ti ti Masia yuli zuɣu. A yɛligu timsi pam ka ti mi hankali bi ziligi, sɔŋ ti nambɔɣu ka ziligi ti hankali ka ti gum a yɛligu, ka deeli ka taɣi ka a yuli nyɛ jilima suhigu m-bɔŋɔ Yisa Mashia ni. Amen. Ni suhi ka ti zaa ha ʒini tiŋgbani ni. Hallelujah. Ti yili yiiniba maa di pun yilila yili shɛli ni di bɔri ni yili ka di mi nyɛla ni mi Rɛd Filip so ŋɔ daa yiini li pam ka ti yɛ chɛchini Tikin Philip gba daa bi chɛli yilibu ka bi wuhi tili din tumdiri yiinli shɛm amaa ka ʒɛmana ti taɣi ka indomi kukoya yina ka bi taɣi yilli maa yiinli indomi kukoya sawari niŋmi tuba anduli yɛn naabu bɛ pam A yɛn ti niŋ wula a yɛn ti niŋ wula ti paɣiri ti dumam naɣila zaŋla maŋ zaa niŋ yisa nuuni yisa kuli ni mala ka chɛ niŋ a yi ko ka ti paɣiri ti dumam zɔri chɛli diɛma An dunia naabu bɛ pam ka yɛn ti niŋ wula a yɛn ti niŋ wula ti paɣiri ti duma naɣila zaŋla maŋ zaa n niŋ yi saa nuuni Yi san kuli mala ka chɛ niŋ a yi ko ka ti paari ti duma haleluya zuŋɔ dabisili ŋɔ ni saha shɛli tin ʒiya ŋɔ ni yɛligu zaɣ kpeeni zaaha nyɛla naɣila yisa naɣila yisa naɣila Yisa. Tan karim lo shɛli maa yɛna alibarika bɛ ninvuɣu shɛba ban kpi Yisa Mashia ni. Ka a yi chaŋ ti kpuɣi John ni daa sabiri Naawuni ni kahigi binshɛli wuho Naawuni kundi ni lala saha maa Naawuni daa kahigi mi wuho a lɔba nahingu ni kahigu ni yɛn bɛ shɛm duniya naabu saha ka niraba ti bɔri faako ka ku nya dama bi bi niŋ yisa yɛda n ti paagi kanli pina ata maa shee ka o naaya amaa sabimi ŋulo ŋɔ so haleluya sabimi ŋulo ŋɔ so ni ŋɔya alibarika bɛ ninvuɣu shaba ban kana yisa ni haleluya yɛda niŋdi yi ka kani ka barina n nyɛli ka chɔɣinsi mi n nyɛli amaa di lee nyɛla o tirimi ni o yi biɛha shɛli ni n ti kpe biɛha shɛli din mali afaani ni abarika n gari o ni di pun be biɛhigu shɛli ni maa haleluya ti bɔŋɔ ka din neeya ka o ku nyɛla reverend philip Hallelujah. Ntumo ya tɛra chɛŋ o ni tooi chɛŋ shɛm ka kahi o ni tooi kahigi shɛli wuhi ka ni tooi teegi ni a bɛ toliŋ polo ka ti chɛchi mɛmba so paɣa yi dan ti kani doo maa mi daa malila paɣaba ayi Ka bɛ ni bɛ yɛn su ba la kum kuli maa malibu saha ka paɣa maa kana ti yɛli ti bin yɛli shɛm so ni dulo duli tali ni mi wula ka ti niŋdi li ti tuya ni o gba zani ka bi suo kom maa bee ti mali ti yɛn niŋ shɛli lahabali maa n daa paai maa n daa yana ti mali ti yɛn niŋ shɛli domi ti bi kɔŋ ninkura ti sunsuuni zuɣu n daa niŋ o la saawara ŋuna reverend moses yahaya eh, pastor batolome a ku yila kpɛ ŋɔ n kana hali eh, kumbunche shɛɣu Din daa chaŋ dahin shɛli maa biraaku sula ŋuni maa kom naan yi neei biɛɣu ka mali ŋuni maa ansarisi zaa ti naagi biraa duɣula bindira n tari ka wa wahi ka koli kom subu ni wu ka di daliri maa nyɛ ti yɛn niŋla ŋuni maa ansarisi n neei biɛɣu ka ti gba zaa ha paagi ka daŋ maa kpamba ti yina ka ti ʒini sambani maa ni ka n ba nim ŋɔ yisi yino yino n kahigi dagbanli kuli ni maani shɛm tin tu ni pili gbubi pa kuli shɛm n ti naagi ka ti zaŋ o ʒili suhi naawuni ka dɔɣiri kpɛm maa yɛ naawuni na buhi ban ŋmati ʒiri yuu ŋɔ ko yɛ niŋ ŋɔ nyɛ ma ti kuli maa tiri ma lami naazuŋɔ maa maa shɛkam naawuni suŋɔ maa naawuni niŋ a barika niŋ yini haleluya o daa bi lihi ni di waɣa o daa nyɛlila yisa tuuni amaa din lee bɛma nyɛla ti daa dolimi ni ti sabimi li sɔŋ yes reverend saa yi o daa bɛ nimaani daa be nimaani ti daa bɔri ni ti sabi li sɔŋ ka di doya ti niŋ ka o lan kani ŋɔ ya polo ka ti yɛn pari binyɛrisi nyɛ o ni daa yɛli shɛli maa zuɣu yɛn suhila ti ninkura ŋɔ iya zuɣu yɛn naawuni yi ni bi kpi maa di zuɣu ka yi ni bi kpi maa gɔrimiya li sɔŋ ka chɛ ka ti baŋ Dagbamli puuni ŋɔ nyɛla ŋɔ ka ŋɔ nyɛ ŋɔ ka ŋɔ nyɛ ŋɔ dini ka ti zaŋ bahi ka bɛ ni dagbam bi pa dolo dolo nima ka ti mi naan yɛn gba zaa yi naan yɛn niŋ shɛli ka ti gba naan lahi niŋli ka di bi tabi dagbanli ka bi yɛn yɛli ka ti yɛn ni bi lihimi shɛm ti ashee ti ni lihi shɛm ti maŋa di zuɣu yɛn suhimi halaluya n bɛ kum ni ka mala ba a yi kana an yuli suro ka a mini o bɛ nyɛvuli biɛhagu puuni n ti paagi saha shɛli ka naawuni yɛn ni di saɣa lala yɛn woligiya a yi tiŋ kahigibu eh, littaafi piligu Suurili dibayi ka ni pisa ayi ka naawuni ni daa nam ti yabdo Adam ka nam eh, ka yɛli ni di bi simdi ni doo bɛ o ko ka nam paɣa zaŋ tuo ka yɛli ni daliri ŋɔ zuɣu ka doo ni yihi o kuli o ba ni o mani ka zaŋ o maŋa ka o mini o paɣa laɣam lee zaɣ yindi ka a yi lihi tabi laɣam lee zaɣ yindi maa di ŋmanila binyɛrisi ni yi ŋma ka ti bɔri ni ti zaŋ binyɛrisi tabilili ka di tabili viɛnyɛliŋga naawuni yi shiri ku zaŋ o dahalali alizanda supa guluu n tabili doo mini paɣa ka bi niŋ zaɣ yindi ka doo shɛ mini biɛɣu ka di ti kana ni di kabigiba ti zaa ni nyɛ biɛrim shɛli din yɛn bɛ di puuni lala biɛrim ni ka ti niŋ ba nyɛ daŋ ti bɛ ŋɔ di zuɣu ti yɛn ni dolo dolo kali puuni kum nyaɣasa kum bɛ ka bo ti bi tamdi biɛrim bɛ di gba zaaha puuni ti biɛla dunia shɛli ni nahaŋgu A yinsi jɛlinsi ni pupaɣilim ni zoogi, amaa chɛliya ka ti wum kundi maa ni yɛli shɛm maa. Kukoli daa yi alizanda ni na n-yɛli yɛligu so ni ku so yiɣisili lala saha maa hal ni zuŋɔ ni saha din ka bahigu ni sabiŋgulo ŋɔ sɔŋ. Alibarika be ninvuɣu sheba ban kani Yisa Masia ni. Hallelujah. Ka ban karindi siliminsili yani those who died in the Lord. Amen. In the Lord. Eh, siliminsili bi wuhiti ni ti malila eh, preposition ni be

Kumbiya ku kpeli shɛli din daa yɛla alizandani maa alibarika bɛ ninvuɣu shɛba ban kpi Yisa Mashia ni ti tooi yihi Yisa Mashia ni ti ni daa niŋ din bɔri ni di niŋ shɛli ka kali niŋ din bɔri ni di niŋ shɛli ka daŋ niŋ bin bɔri ni bi niŋ shɛli ka simli niŋ bin bɔri ni bi niŋ shɛli ka o yɛn na dii pana Yisa naɣala Yisa hali n yi do tiŋa Yisa hallelujah mabihim din zuɣu ka naawuni daa yɛ ni john sabimi ŋolo ŋɔ so di malila gbunni ka so n ku tooi yisili vihimi a yɛn ni bi biɛla andiini nim ni nyɛ nya andiini dinni ka yɛli maŋli yɛli din mahari suhi an assurance of this nature has given in any religion no

sɔɣili n niŋ kpe maa ni yisa yɛn kam na rom sooja nim maa nin kuusi maa ni bɛ shɛli di pahimi a yi naawuni yɛlan yɛlli gɔn yoo ni o ku kana o n kana a ti pa wumli ku tooi yɛn ni yisa di kana hallelujah bɛ ku nyaaŋa ka dini ka bɛ maŋ shili zaa na a maŋa ni di ti paaga shɛbi biɛhi ku ne ti yɛn kari gbahi shɛŋa maa ka ti doli ti kari gbahili eh, ka ti shɛbi nyihi liɣiri maa halli ka ti kpalim paɣari ka ti na ku nyihirili ti bi tiɣi ma bi yurisi biɛhigu be kum nyaaŋa Amma o yɛn naali barika bɛni maa ka so kam o. Chɛ ka n daŋ yɛlli so ni dee de waɣala doo ŋun daa yi boliga maa daa yɛn ni dee alibarika bɛ ninvuɣu shɛba ban cha naɣala niŋa yisa yɛda. a bi niŋ yisa yɛda to nyɛma to ti ku tooi ʒini ŋɔ suhi aduwa daaga kpɛh alizanda kamani shɛba ni ŋmari ʒiri shɛm la ni bi yɛn suhila aduwa ka naawuni zo o nam bɔɣu ni ni ka yihi o azaaba ni n zaŋ o kpɛ oi bini ŋɔ yiri yaa nyɛ yɛli maŋli yɛli n yɛma di yiri yaa nyɛ yɛli maŋli kamani yuma anahi nahi ti ni vootiri shɛba la ti ku yɛn footi la so o kpari maa yaɣaya ka bi ti kali naagi ka o kpɛ duu ka kɔŋ yibina ka lihiri alawaansi shɛŋa ni o ni daa yi kpɛri kafitiria ti diri binshɛŋa la o ku lahi nyɛli ka pili turi niriba a biɛhigu n tahali ti di nyɛla laandi a yɛn nyɛli mini ya ti di bɛ yɛla ni amaa so ku tooi ʒini kpɛ ŋɔ ka suhi aduwa yihi so fitina ni n labisi nyaɣasim ni. Amaa ti ni ʒi suŋɔ ŋɔ, ti ni tooi sɔŋ taba n-yɛli tab yɛlimaŋli n-deegi yɛlimaŋli, ka biɛri be shɛli din di be a ni la ka a yihili ya, ka biɛɣu yi ti neei ka a kanna ka Yisaya ni Amaraaba m-bo m-fahim n-yiŋ bɛ suŋ. Zonya n bɔhami di dooni tali ni yisa nyɛla dini zuŋɔ dabisili ŋɔ amen chɛ n puhi pam ni a zaŋ lala gariginsim maa tima adaba ala adaba ala ŋɔ ŋuna n wumli ka di yuugi Angu maa daba ala kara yuugi n ku yɛ yɛlimaŋ shɛli ka so buha ni a daba ala n daba ayi dama ni yɛ shɛm maa yɛlimaŋ ni nyɛli a tutumni ka lɛ nyɛ wula ni yisa karibu maa bi yɛ ni ninvuɣu shɛba ban kpi cheechi ni ka pala jɛŋgbarisi ban bɛ cheechi ŋɔ zaaha bi naan yaa bɛ alizanda n lan ŋubi chɛhiti binyɛrisi ku nyɛli ka ban kpi cheechi ni ka ban mi kpi jerusalem ban kpi yi sani haleluya haleluya a ti puuni ka di nyɛ din ni yisa n tu na shib ka je oi ninsal kuli kani ka so ŋun yɛ naala barika bɛni vihimidila maa nyɛ buku o nya ka na alibarika biɛni ka bɛ duniya shɛli ŋɔ zɔrila kum duniya zɔri kum ka biɛla ka bi zɔrili di zuɣu ka shɛba a mi dina biɛni ʒɛmana ŋɔ bee ninkura maa shɛba daa mali shɛli ni paŋ ma yuuni ka bi paŋ paŋ yuma maa hali n ti bi yo n chaŋ ti di chim ka di ti pahi ni o kpi o daali jeli so ka so ŋun yɛn ni o yɛn chaŋ ti di binshɛli din yɛn tam o zuɣu o zɔrili mi to amaa ma mina n yi niŋ yisa yɛda so ka la yɛn zɔri kum yaha kpɛŋ do so daa yɛn ni o kula n kana yɛŋ na man yɛtɔɣari kum maa ni di ŋmali ti daŋ n daa malli n daŋdi gba niriba kpirimi o mi yiŋ nim daa niŋ ni mɔri n ganda ku yina ka ba ni bi mali min duɣiri shɛli kamani bira la ka bi duɣi o yiŋ nima ka bi zaa di ka ŋun zaɣa ni o ku di ka n bɔri ni ka o yi dili ka kpi mali ka nyɛ yiŋnim zaa yi kpi ka chɛ a kɔŋko a a bi kpi m ma ti pa ti bi zɔri la kum amaa ti birila di daashili ka mali di ti laa ka mi ŋun yiŋ la tichi ka yaa so kan yɛri li maa amaa Yisa n daa yɛli ka di tihi tabili ni o yiŋ kum Ŋuni n-be dunia ni tooi yaagi o noli yɛli ni o nyaŋ kum? Ŋuni n-ni tooi yɛli li? Amaa ŋun ka bi daa kpahi tabili dɔpulli zuɣu ka Paul sabbu yɛli ti Filipian sabbu puuni yaa ni o ni daa du dɔpulli maa zuɣu yaa ni ka o wurim shintani yiko mini o bandi zaaha. That he may upon show disarming the powers and the authority of the enemy and making it clear that whosoever is in him you have a new life. a bɛ yurisi duniya sɔrila kum amaa man mina maa di pala n yɛla ka a yin chaŋ palli zuɣu ti chɛ yiriŋ yiriŋ ku yi n yiŋ asiba ka na ka so bi sa malila kuli ka ŋun nyu dam maa hali ka n tihi biɛɣu ŋɔ ni ka o paɣa o ninni ka di chaaji ka o ku duna palli maa zuɣu maa la kilimiya mi firii

tiŋgbana bɛ yirim gɔhi na dɔɣita nima ban mi tima viɛnyɛlinga tim ŋɔ tibirila doro yaa kaza ka tim ŋɔ tibiri doro yaa kaza ka bi mi bin yɛn nyɛli shɛli ka mali di liɣiri bi chɛni bɔri lala dɔriti maa ni di gbahi ba o bi yɛn ni o mali di tim zuɣu n chaŋ bɔri lala doro maa ba kundi di yɛn ti ni ti mali di ti lahi maa nyɛla yisa ni ka di yina so ku yɛ ni alibarika bɛ di puuni dini ka n bɔri ni ti nya ka ti maa yɛli ti ni bɔ zuɣu bɛn vuhila bi tuma jɛlinsi amen bɛn vuhila bi tuma jɛlinsi ka yɛn bɔhi a zuɣu tumdini ka a tum ka jɛlinsi bɛ di ni ka di tuna a vuhi amen a ti mali bihi ti yiŋa wuntaŋ ŋɔ ni toba ko binyɛli gba ka di nyɛ shɛli bi kuya n zɔrimi ginda ka bi ni nyɛm ka yuŋ paɣa ka o doni o kom bilim bilim mini ti tiligi tuugi ma jɛlinsi ka o vuhiri ma ka laa jɛlinsi ka n yɛri ma o Yisaya nabiya n voli bi tuma jelinsi a tuma nyɛ dini bi karim ti baŋɔ ni daa niŋ shɛŋa bi ninni n nyɛ shɛli ka wum shɛli ka bi yɛli maa di ni ti ku o maŋ maŋ yɛn sabili soŋ yɛla pam biɛni ka ti daa bi mili a shili ni o ni tuhi tɔbu shɛŋa a shili ni o ni zabi zabi shɛŋa ka n ku lihiri bihi maa ni di yiini yili shɛli ni o mini Shintani ni zabi Oi, ka nyɛm gba zaa ku pam amaa n bi nya a mi ŋun yɛn zabi hali shintani ka ti yɛn zabi. O mimi ni ni niŋ shɛli maa shintani bi bɔri li. N mi ni n niŋ li. N ma ni tahi shintani na. Hɛn. Lala tum shɛŋa ŋun daa tum maa n yi kpe n gari kpe n gari kpe n gari kpe ka Yisaya ni o yɛn vuhila di jelinsi. Amen. Tulim shɛli din beni ka miniya ka ti zaaha ʒiya ka tulim shɛli be tiŋa amaa yini na bi nyɛ shɛli ka haya paagi n yana yin nya 49 point something beni ka ti bina titi ka naawuni yihira Na kulim na ta fuhi. Taɣala yaala nyɛli. Hallelujah. Shia na ŋun yɛli ku chaŋ ti nya ka di ti bɛ ti din bɛ ti shɛm ŋɔ maa. Yisa n daa chaŋ ti nya. Ya yisa n daa chaŋ ti nya. ka yɛli ti di niŋ ma lahi so nyɛ sokam kpɛ zaɣ naa ni yisa ŋuna ti ka ti yɛn yɛli shɛli zaŋ jɛndoya to amaa n yɛli ŋolo ŋola ŋuna ti ku di yɛli shɛli naa jɛndo bala maa haleluya yɛn vuhila bi jɛlinsi ni tum shɛli ti ni mali ŋola ayi di bila yɛn biɛni alahichi la yɛn kpɛb o nini domi nimaani di pala yɛn nyɛla shɛli ka o kuli bɛ di ni amaa miniya ti yi kpɛ ŋɔ ni ti yi ti shɛba ti kparila ninkpari sabila di ni paya shɛli dama bi bɔri naa nyɛ shɛli ka a jana nyɛli di zuɣu ka a kpali maa tɛhigu ni paati paari shɛli n bala naawuni yi lola lala binyɛrisi maa puuni ka ni chɛ duniya jelinsi ka ti lihi ti bɔŋɔ yuma paa yuun pia ni anahi wurana n kula n tooi niŋ n bɔri ni o niŋ shɛli yi teegi lala saha maa n paasita kpɛm daa zaŋ ma sector head ka ti chaŋ ti ti ni daa yina a ku ʒimi hali ti paai yiŋa ti so daa bi yaagi o noli dama bɔhi shɛŋa din bɛ ti tiha ni maa ti daa bɛ o gba tiha ni bɔli lee ku yɛn chɛ ka naawuni ti chɛ ka ŋɔ paama ti bɛ gbansabila ti niŋ bi tihi ni doro yiri shɛli pahi ni alahichi puuni so ku biɛla alahichi ka ti zuuri ni so bi lahi kpira ni a sonya ŋubu ka naawuni ti ti shɛba shii gba ka ti baŋ di sonim maa dinim din ni kpali shɛm ba kili bi baŋ ban bi tiligi la tiligi ba ti baŋ shɛm ba zaɣala ni zaɣala na bi tiligi chɛ ka ti tɔha tiba ka bi tiligi amaa shishɛli din baŋ di sonim maa dini ka ti doli naawuni taa kamani daa bibaa bini kamani ti bɔhari yɛla O yɛn chɛmi ka ŋunam zaaha o yiri puuni ka naan yɛliya wahala lan kani doro lan kani n bɔrila liɣiri ni ŋɔ yaa di kani n yɛn chaŋla n ŋɔ di kani ayi amaa din gari di zaaha eh, apostol bɔnsi don di yɛn niŋ ŋɔ bi be conference room ni bi mi yi sayan shini Hallelujah. Ba niŋ Yisa Mashia yɛda ka ti kani Yisa mani Yisa Mashia ni bi mini o yɛn biɛni domi Jɔn sabbu yɛti ni yɛn malila biɛhigu shee zaliya ka yi mali naa ni labina n ti zaŋ ya chaŋ ni ti yɛn bɛ shɛli ni maa ni ka yɛn bɛ to Yisa ni bɛ shɛli ni ka tripartite committee n bala maa yo ma bi niriba ata n daa nyɛba yab shituhi naa ni de eh, Reverend Moses Yahya ti pahi o zuɣu so tripartite committee n di so naayili ka bi mali bi bi dex conference room maa ni bi mii yisa hallelujah dini nyɛ alibarika shɛli dini bɛ di bɛ kpɛŋŋo bi naan ku shini laa shishee maa ti ban ʒiya ŋɔ ti na tooi ʒini nimaani ti na bi kɔlifaayi ni ti ʒini nimaani amaa dabisili kanna ti ti kɔlifaayi ka ti mini o ʒini nimaani hallelujah and in that case they will have the right to the tree of life everlasting life everlasting life amen alibarika maa nyɛla pin shɛli din ka ŋmali ka naawuni mali tiriba dom o yɛla yaa their deeds will follow them hallelujah wɔmiya din yɛli shɛm bi tuma ni doliba amaa di bi yɛn ni bi tuma n tiligiba

dolodolo nim pam nanahi man babi yɛ ni sɔŋ ka tibi di zaa nyɛla alahachi nima di zuɣu ma biya kuli maa maa ni kan di biɛni daa alahachi biɛhagu ka so daa sab pa o loori zuɣu after all jesus died so let's sin yisa kpiya mo mi kpib maa nyɛ ni o tiligi alahachi nima so n yihi tuma alahachi ma yi o kpib maa Woi n ma bia. We are saved unto good works. Dini n chɛ ka biɛhigu bila n bɛ viɛnyɛlinga ka ninkura ʒini ka yɛn ni woi shɛma n bo ka ti nyɛ ŋɔ. Binshɛli din daa naan ku tooi niŋ sambanni di niŋla wuntaŋ zuɣusaa sambanni ka lan tom nyɔfurila pahi ka moona ni so kam kana nya. An shɛŋa din daa tu ni di sɔɣi di pa bela polo ni ka di pala din mali jilima ka dulodulo tali puuni ka ti kore ti be di puuni ka ku nyɛ dulodulo ka o ku ŋma ʒiri viɛnyɛliŋga chib ka Shintan zaŋ o nuu pa o zuɣu ni ni kɔhi naawuni so ŋɔ zaaha bɛ yaa yɛn daali m pama ka ku shiri chib a bɛ yurisi Chɛli ka ti suugi ni tuun suma. Their works will go before them. So ti ti teeri niriba ŋɔ kpee yɛla. Di paligirila ti suhiri. Domi ka ti ni ku ʒini. Di di nyɛla ti yɛn ʒini mi ŋma ʒiri zaŋ kpa doo ŋɔ polo. Ti yɛla ŋɔ ŋɔ diri kurɔsi taba. Ka a lihi ka baŋ ni a piriba ŋɔ bee n nahibu ŋɔ ni yɛri shɛli ŋɔ di bi niŋ. amaa sokam yili o yaɣali na ka di zaaha ti doli taba di zuɣu ma bɛ yurisi shɛli din ka kpeeni ka naawuni zaŋ o tali to amaa di bɔri ni naa ka yɛli daŋ maa shɛm bɔŋɔ chɛli ka ti wum naawuni kundi karimbo azaya suuri pihi nahi ni yini ka ni pini yini Zaaya sabbu surili pihinahi ni yini alipia ni pini yini dini ka n bɔri ni zaŋ ti daŋ maa
Zaaya litaafi surili pihinahi ni yini kalinli pii ti paai pia ni yini di zɔri dabiɛm amen m be a sani hallelujah Mani n nyɛ a Naawuni. Di zɔri dabiɛm.
N ni ti a kpɛŋ ka sɔŋ a. N ni tiliga ka gula
ka chɛ ka a di nasara.
Ninvuɣ shɛba ban suhuri yiɣisi bahi a zuɣu ni di vi. Amen.
Ka ninvuɣu shɛba ban tuhiri a mi ni kpalim yoli ka kpi.
Hallelujah.
Amen.
Amen. To mi ni to din bahi ni nyaanga ŋɔ maa din nyɛ ti shɛba ni yuri shɛli pam. Ninvuɣu shɛba ban tuhiri a ni di vi. Eh, ka ti di tabiri gindi paaki ni hiriya nyɛ tiŋbɔri shɛli naawuni n yɛlli amen ni bɔri ni n yɛli ti yiŋnim ŋɔ shɛm biɛhigu bila yɛn bɛ din daa bɛ shɛm maa dagbambi yɛ ni eh, kpɛm dɔn jɛliya ku sɔrɔ kpɛm gballi o daa dɔn jɛliya ka shɛŋa ta maa ayi di bi lahi yɛn taɣi o lahi ni kan ni o taɣali n da wumdi bihi maa yɛri ni o daa kpaŋsi kɔ pam ka di zuɣu chɛ ka mondaa bi naari dundoŋ maa ni so pumpɔŋ n lahi kani ŋɔ kɔb maa yi o kɔra chɛri wariba yɛlila ni niŋ yɛlimaŋli Chiriwariya ni Dagbambiya ni Bulee nyɛ woi ni woi Mɔnaaya ka paɣa gariga doo dini nyɛ woi Hallelujah. O daa taɣila bin shɛŋa. O lahi kaŋ ni o taɣili. Maa chɛli ka ti wum Naawuni ni yɛli shɛm. Naawuni ma ŋun tɔɣisiri tiri Annabi Azaaya ninvuɣu shɛba ban niŋ o yɛda o ni yɛri ba shɛli m-bɔŋɔ. Di zɔriya dabisam. Hallelujah. Ti zɔri ya dabiɛm. Wumia. Shɛba ni kana ti yɛ o de. Hmm. Eh, di tum ni bini ya kaza ni bini ya kaza niŋ ya. Ka ŋɔ ni ŋɔ niŋ ya. Bi kɔn yɛlli mi kamani bi bɔrila yi yɛlli la. Bi bɔri yi yɛlli. Jɛla yɛla bahaya. Bin wuhiya bahi so shɛli yi banira bi doli. Wuntaanasi saɣisi shɛli. ka shɛba lihi ka ni saha ŋɔ ti yi pam baŋ ti yɛn niŋ ba shɛm naawuni yɛli ni di zɔriya dabiɛm fear not for I am with you yi ma maŋ biɛhigu puuni ka yi ti baŋ ni binshɛli bɛn biɛhigu puuni din wuhi ni naawuni bila n-bɛ n sani zomni zomli naawuni bi yɛri na yi ti bɔri ma saha shɛli ko kan yɛn bɛ yi sani

Mani n nyɛ yi so ni soŋya saha shɛli yi ti bɔri soŋsim hali yi ti yɛn lumiya ni gbubiya nu katila ni ki kulu ni pa ti tamya ŋɔ yɛla ni tamya di yɛla naawuni ni yɛli shɛm n bala maa a bɛ yurisi ŋɔ zuɣu ka naa daawura daa lihi kɛ na ka ninsal biɛhigu yɛn bɛ ŋɔ naawuni wuhum mani dabisa kanli yaa ka n lee baŋ ni yɛn bɛ shɛm dama diri nyɛla naawuni tirila text messages ni dehe bin ku yisiri ŋɔ maa yaa nyini nyɛ ŋun yɛn paya ti kasi tal naa n ku mali kpee so miri ku yɛn lihila text message maa ka zaŋ foon maa labi Amaa ku tooi labi message maa ŋuna di pun kana. Na taabo dalili ka ni kuli. Sali biɛhigu yɛn biɛli ŋɔ wuhim man dabisa kanli yaa ka n lee bɛ dede zuŋɔ wuntaŋ ŋɔ ni suhirila sokam zaa ha chɛli ka ti yɛli ti Duuma Naawuni ni o wuhim ti di dabisa kanli ka ti bɛ dede. Shɛbi tihi ni saha maa na wɔɣimi ka ti shɛbi niŋ plans hali cha ka plans maa ti ka full stop ma bi yurisi ti mi ni labi naawuni sani din wa chɛli ka ti bɛ viɛnyɛliŋga niŋ ŋuna Paul daa yɛli ni look Yisa Masia labiya ti ʒi Naawuni sani o nudirigu zuɣu ka saha ni ti kana ka o kana ti zaŋ o ninvuɣu gahinda chaŋ dolodolo nima din kuli gbaai bi piibu yimba yimba ŋɔ ka ti kom piira Naawuni ni yɛli shɛli n bala maa di tumi ni ti niŋ yɛda ka bi zɔrili yɛda niŋdi ŋun yi ti kaniya o dila nasara o zuɣu ka di nyɛ nasara wum ni alibarika biɛni ka buli chɛ ka alibarika maa lee biɛni o yɛn vuhila o tuma jɛlinsi ka ʒiri ni Naawuni. Dunia jɛlinsi ku lan paag o, yɛl muɣisiri shɛli bi lan yɛn paag o. O dini yɛn nyɛla o yɛn dila o tuma anfaani Naawuni ni yɛn zaŋ shɛli tu. Nimaani maa n-nyɛ sɔndaa niŋ o ku guhirimi ni ti ti paai nimaani ka Naawuni zaŋ o bin tu o ni o yɛn bola so shee zaŋ a wuh o. ka a bi nya o hmm, to ka o ti daŋ kani gba so ŋun biɛhigu saha di lan ka o bɔri ni o yihi ti kahi tum ni ti yihila shintan ti kahi ka ni ni zabi haleluya naawuni ni ti zaŋ sokam zaaha tuma too to so ku toya lihiya a ti ŋɔ maa di galisiya yaɣa mana ka ti pii ka taa doma bia n di pu nyaa a mini dagbanli ŋuna wa ti yu pam li yaɣa ka na a zaŋ chaŋ ka kpɛm ti pii ka ta ni ka niŋ alibarika niŋdi di ni ka ti deei di zuɣu ka bia daa kuhi o baa ka zaŋ ti wuhi o ba ka o ni o ka a diri dagbani bi diri baa liɣiri deei ŋɔ maa chaŋ ti da taba na ka zaŋ ŋɔ taai ma ka o da zaham na ka kpaɣa baa liɣiri dagbani bi diri baa liɣiri Dagbaŋ bi diri baa liɣiri. To saha shɛŋa beni. Saha shɛŋa beni. Ti tiiri ni ti chɛn sanla na ti tamlan tooni. Ka o ti ti pina. Ka so mi yaa yɛn chaŋ ti ŋumdi o tiba ni ni to saha wa ŋuna yaa de timo moto kin ŋumbɔŋɔ yaa ka to de cheche fiifiila. To ŋumbɔŋɔ ŋɔ simla lan kursa. To amaa ŋumbɔŋɔ ŋuna de Ka ku chɛ ka o labi nyaaŋa, di yaa kani ti yɛda ni Yisa n-nyɛli. Di zuɣu ka m bɔhi ni a do doo ni tali ni Yisa nyɛla dini saha ŋɔ? N bi bɔri ni n ŋmaligi kpɛŋ ŋɔ ka bɛ ti a soli. A yi mi ni a ka do doo ni tali maŋli ni Yisa ni yɛli shɛŋa ŋɔ zaa ha, a nuu ka di puuni. Kaman n tariti li, Yisa n-tariti li, o mi malila so shili o ni doli tariti li. ni bi yu naa ti bi deeli ni ya nyɛla a gba zaa ha ti deeli bɔri ni ti zaa ha silim ti zuɣuri tiŋ saha ŋɔ ka a mali soli ni a yɛli naawuni n wumiya ni ninvuɣu so kam ŋun niŋ yɛda a ni ka kani alibarika bɛni mi zaŋ tuo mi gba di bɔri lala alibarika maa bɔri ni a yɛli ti duma naawuni ni O zo maa nam bɔɣu ka taɣi lala alibarika maa. O sab maa yuli pahi o ninvuɣu gahinda ni. Yɛlim o ni a saɣiti ni Yisa n-nyɛ tiligira. Ŋuni n-daa kpi nyin kum ka yɔ ti dahalahichi sabili ni tooi shi ti kpɛ alizanda ni. Yɛlima na saɣ diibu ni chɛ ka naawɔ yi ti kaani o bi gahinda ka gba yuli ni bɛ di puuni ka gba deegi a tarili saɣana ti kana Shɛli kula n beni. Duniya naabu ka nam duniya ni yɛn sirigu ka yɛn ti ni wula a yɛn ti ni wula ti pari ti duma. Naɣila zaŋla maŋ zaa niŋ Yisa nuuni. Yisa kuli na mala ka chani na yi ko ka ti paari ti duma. Yan ti duma Naawuni ti tibigi a yulike ni ti dihi tabili ni an duniya naabu kanna. Timi niya nyɛla dii ti paagi kamani din paagi ti toondana ŋɔ shɛm ŋɔ ti ni wum kukpɛ shɛli din yɛn yɛri ni alibarika bɛ a ni din kam kuriti ka ti bi ʒe yim bi ʒe n tuha ka biɛhigu laani ti ginda ti na zom ti nambɔɣu ka mali ti zali dɛdɛ a shii ni bɛ ti ni ti tum nyini naawuni ni bɔri ni ti tum shɛli ka yuli nyɛ jilima ti suhigu m-bɔŋɔ Yisa Masia yuli ni amin